Kod an Jeff Olumba kachiel kachiel odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche ma bende osebedo ka timore koni kod kocha to moloyo mago eko mag siasa kaachiel kod mago eko mag dongruok mag uchumi. Antiere kod wendo e studio kaendi odiochieng' ma kawuono abiro miye thuolo mondo omos wenyisu kaunti mowuokie kaachiel kod eh, kama olonye Wadhi nyime kod twak machielo kama. Rwaki. Erokamano Jeff, yeah. an iluonga ni George Yongo mm. uh, ah, ae kaunti mar Migori, mm. Nyatike constituency. Um, alony e wach mar uh, finance. Yes.
An uh, atimo finance. Mm. Mano e gima ber ahinya. Yeah. Generally is economics. Yes. Yeah.
Erokamano ahinya George. Arwaki e studio kendo agoni erokamano kuom chopo achiel kachiel E studio wa odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche mag uh, dongruok mag uchumi kaachiel kod sani wang'e ni wantiere e kinde mag siasa. Nwaneno ka juma mokalo weche mag welo ne timo koni kod kocha, uh, eh, Jubilee biro chako time, ODM ne osechako time. Nwaneno ka weche moko mag tungni koni kod kocha ne betie. Gimodwa rango en ni to ogandawa ka wadhi e seche mag welo kata ka wadhi e yiero kamaendi. Bende weche mag tungni machalo kamagi eki onego bed ni gik mabet. Apa ni tungni gi ok onego bed ni bet kes yiero en gimoro mitimo kawuono mm. to kiny ichak idok mane odi. Yeah. Koro oningo waketuru gimoro ni ung'iyo demokrasi, uyiero ng'at muparo ni nyalo konyou. Mm. Koro wach mar tungni ok ber. Ka en jiranda kawuono kiny en jiranda. Election en gimoro mabiro once to dhi. Mm. Koro oganda oningo ng'e ni wach mar yiero ung'i ng'ama nyalo konyou. to yiere ng'at machielo chako odong' boningo odong' always there is a next time ma ng'ato nyalo temo kata kodong' yeah. koro ng'ama kato kodong' to onyalo weyo onyalo siro jok moko to iparo ka nwaneno ka yiero mar odiem ma busia ne otim e kind otuma kod ojamo ne olandi ni ojamo noyobo to Ah, otuma ne otamore wachno ero kendo oganda mathoth bende ne neno ni nitiere kaka ne ok otim maber odiem ka gitiyo kod Duol mochung' e taweche mag Geneva man gi wacho ni kitia kendo nyaka tarik piero ariyo kod abich. Iparo ni mano onyiso nang'o? Onyiso ratiro makare mag demokrasia koso en wacho chal nade? Aparo ni kaka ne ging'ade koro uh, gidhi nwoye next time no mano onyiso wach maber Yeah. but uh, ODM as a party also oningo gitimnwa wach moro ma there should be fairness Yes. yeah. kopo ni ng'ato yombi odong' asto support ng'ama chielo cha to wach man gitimo Kawuono no ni man gi council no aparo ni en wach maber kab- kabisa. Onyiso ni there's signs of democracy. Yeah. Nyiso ni koro pach jopiny sani koro ochak winjo. Yes, yes.
Yeah, oningo bed aparo ni oningo bed ni ka nitie gimoro ma marach Mm. tiloso. Koko lose to nyalo bedo nyalo kelo na weche mang'eny mbele moingo kolose. Koro kaka ne ging'ade no ober kech odhi geng'o gik mang'eny mbele kocha odhi geng'o kendo jok manyalo kata wuok e party Yeah. yeah, koro konyo koro onego gidhi gibed piny to giwach ni wach mar koko ne kwadwar wadwaro bedo transparent wadwa bedo fair asto onego gilos kaka giyiero onego gibed gi systems ma kaka giyiero ma ka gimoro owuok tin- kidong' tineno ni adong' Hmm. koyombi tineno ni oyombi Oyombi. Yeah. erokamano ahinya nyisa nena george ni weche mag dongruok mag uchumi ang'eyo ni san nyeri kata kinyalo paro juma mokalo bengi mar piny mangima nowacho ni gineno ka koro indication mar growth mar eh, uchumi mar piny mar kenya nyalo dok chien kane giwacho weche machalo kaka weche mag drought kaachiel kod weche mag yiero ni samoro luoro bedo ka oganda dhi e weche mag yiero iparo nade kaluwore kod dongruok mar uchumi mar kenya Aparo ni yiero um, yiero in the past obedo created. Mm. Yeah. But uh, jowa ema create politicians. Mm-hmm. Yeah. Koro kaka ne giwacho ni uh, to me ok ane ka unless otimore kaka moro machalo 207 uh, mm. mano wan gi chaos mang'eny mm. but ka politicians washua wani onge tungni madhi bedo taparo ni development does not depend or depend to a certain extent but ok depend ahinya eh, e yiero mwadhi timorego sani nikech mm. odepend in such a way that investors ma, ma oko mm. biro ng'iyo ni sani kopo ni atero pesa kenya mm. kata katimo gimoro kenya to nyalo kethore mm. ging'iye ni anyalo tero pesa lakini joma dhi dhi kenya onge kaka, kaka, kaka sector mar tourism yes. yeah. ng'ama dwa invest in that sector biro ng'iyo ni eh, Dhi siya wadhi yiero lakini koro kaka ok ubet to welo ma oko be onge. Hmm. Yeah. Mane kaka mane kaka ni weche magire neno ka ok nyal onge tenruok moro amora ma en godo ka oponi to ka en mar kweto onge wach mar luoro mar dongruok mar uchumi. ka en mar kwe to aneno anena ka uh, development wise mm. wadhi wadhi bedo abeda mar mar normal but is something ma bedo created Yes. yeah it's uh, anticipation ji ng'iyo ni kama otimore to ma ok nyal timore koro uh, in planning we call it risk en risk factor moro kanyo miketo ni this year anya bedo gi koko kwa bedo gi koko to development dhi dok chien nikech joma golo joma kelonwa pesa koa oko dhi dok chien be mm. um, tourist mabiro welo maa oko dhi dok chien mm. yeah. koro pesa mwayudo mwanyalo develop go country cha dhi dok chien dollars maa oko mm. yeah mane kaka ineno ka onyalo bet yeah. misane sani eri koro kaka waneno ka sani wantiere higa mar abich nyaka ne jubilee chak tich Yeah. ok ang'eyo ni un kinyalo pare kata king'iye from 2013 nyaka sani eri inyalo wacho ni gin okenge mage mwasegoyo kod jubilee government Jubilee government um, ok ane kwasego okang' maduong' ahinya first gima nyalo wacho ni tangible minyalo neno e Jubilee government en uh, standard gauge railway. Mm. Yeah. Mano kende minyalo neno. Mano kende manyalo neno but, but uh, wach mag yore corruption levels odhi malo in fact golden but in not of millions. Now what uh, wawuoye e weche mag uh, wawuoye e pesa madhi billions of money. So I mean uh, oningo bed ni gitimo mang'eny moingo gik ma gisetimo. Mm. Yeah. Corruption ema tiekowa. Kech king'iyo sani iwacho ni iwacho ni there's an, uh, ni pesa onge mar development Yes.
to king'iyo udi migero kata nairobi ka kende ineno ka udigo ng'eny kabisa koro you wonder if the economy dhi piny to pesa mo- mo- mokogi to wuok kanye Yeah. To bank be iwacho ni sani ok mi ji pesa. Koro en question moro kanyo monego ging'i kabisa. Gima negogi en mana corruption. Yeah. Corruption ema nego piny mar Kenya. Co- corruption negowa because now is and in terms of billions ji wuok gi pesa e bank go gunia i mean is serious moningo bed ni obedo tackle gi uh, anti corruption ma anti corruption be onge gimoro matimo malong'o pok chakre awach ni it goes back to seriousness mm. king'iyo maber jok mitere court mabed ma, ma, mitere jela mm. Gin agina jok matindo tindo tindo. Iwinjo ni ng'ato kwalo 30,000 odiri. Hmm. Jok makwalo billions of money iwinjo ni ng'ato siji kaka ilongo nang'o NYS. Hmm. Jogi neno ma ka giwuotho freely. To jok mokwalo 100,000 ng'ato kwalo 50,000 hmm. joge mineno ka koro ningo wabed gi example moro ma ikawo nwa ng'at moro ma eh, Ma senior. kat- ma senior kata politician moro wacho ni ng'ani okwalo pesa otere e jela kacha cha kotere it will serve as a, an example Ipararo momiyo mano timore ni jok madongo kata jok madito kolal gi mwandu mathoth to giwuotho free kaka iwacho nero to ng'at moro ma bende en aena dhano kaka wan kama indi to kolal kata galufu prariyo moro to ikawne okaw. Ang'o ma kelo pogruok e wach mero? Aparo ni en en aparo ni en en systems even uh, the court system. Yes. Yeah.
Wan gi gik moko machalo kaka bond. Mm. Aparo ni we need to change our laws ma ka ng'ato oseyud ni okwalo pesa ma mm. over million onge tiende ni onge gimoro ni ok onego bed ni uwe ng'ani ni uwuotho awuotho e pap kanyo to en gi billions because kikwalo billion it means kata omiyi ma bond mar a million inyalo chulo. Inyalo chulo. Yeah. Yeah. Koro court fellowa ka to executive be fellowa. Mm. Yeah. Ok gin strict. Oningo bed ni gimiyo example gi ng'ata di achiel. Mm. Ka gitero ng'ano ye kawuono at least ibro neno kech wach ni eh, ka jatendi ka nukwalo gi jatendi tineno ka jatendi odire iye. Yeah.
Kata ni in ka nukwalo kode kiny kidhi ofis tiwacho mani eh hapana ka jatele mudhi. Mm. An be ang'e ni gini koro awera go. Lakini ka jatelo ok odhi, I mean, ok- onge kaka inyalo we kenya, ah, gini onge gima ibiro tima. Ka jatelo ok odhi, an be ang'e ni I'm covered. Koro onego bed ni executive ketonwa pressure ma jok madongo dongo makwalogi onego gidir ariyo moko iye. Ka gidir ariyo at least, kata onego bed ni court chieng' moro tamore atama ni it's your right to get a bond but onego wach ni pesa mikwalo ng'eny. Kech ikwalo pesa mane nyalo konyo ji mang'eny kaka sani wan gi kechni yes. ikwalo pesa mane onego bed ni konyo ji mm. ng'iewo chiemo ne jok ma tho mm -hmm. to in koro kidhi kode te I mean, akia kata gima ji timo gi pesa mang'eny gi seche mm. moko kipenjori malong'o mm. yeah. gikawo gakawa to gidhi onge okang' mikawo yeah, kis kata ka in gi wach ni billions of money koro yes. kata, kata kidhi mana america every day i mean it become boring Mm. So oningo giwe pesa mondo at least o develop the mm. country. Yeah. Tiparo ni ma be wach monyalo wuokie machiegni wach mar corruption nikech en wach mosewache e kinde malach. Wantiere nyaka gi institutions monego bed ni moketi kendo michulo pesa gi taxes mag kaka jopiny yeah. mondo mi oked kod weche mag mbedhe. Be en gima wanyalo wuokie machiegni? Aparo ni wach mar corruption ok aparo ni wanyalo wuokie machiegni. Odwaro a complete overhaul of government politicians. Yeah. both in opposition nikech kata king'iyo mostly waywak ni national government kwalo pesa yes. but kidrill gini down nyaka county government mm. onge gima ji timo yeah. anyalo miye example county machalo machalo wach ni machakos yes. Yeah. yes inya wacho ni okwalo pesa lakini inyalo dhi machakos ine there is a machakos people's park mm. inyalo dhi machakos iwach niya Ineno ni ndara moro e kawuono gavana ogero ka gi pesa kaunti but kidhi e kaunti mokogi mm. I mean, onge gimoro minyalo chuo e wang'i kama wachi ni eh, pesa kaunti otimonwa kama mm. ah, kuma chalo migori Migori is a hell. Kidhi kumoro ni Nyatike, ida, ida, kumoro ningi kawo 10 minutes, ikawo 3 hours. Mm. Migori, Nyatike apani is the biggest constituency sani. Mm -hmm. Waonge, waonge ndara. Mm. Koro is, is chaotic. Skunde wa iyudo ka nyithindo pod, pod dhie um, skunde mag lo. Koro ipenjori ya, to pesa dhi kanye? Ah, pesa CDF gini it goes down to county to constituency mm-hmm. kech king'iyi idhi yudo ka MP ochamo CDF mm-hmm. uh, governor ochamo pesa county mm-hmm. kidhi e national government agimbe ah, gichame taneno ka auditor general golo report e kinde ka kinde maluong nying governors luong yeah. kata nying MPs midwaro ni mondo ochiw duoko ne penjo kaka gitiyo kod omenda kare kosegol nyigi gi audit report to itero gi ang'o matimore ang'o ma iwach chak lal kanyo ma wachno ochako rumo pok aneno ka wacho ni gavana ne oyud kod questions achiel ariyo adek machalo kama mag omenda wakaw ne okang' machalo kama eh. so audit report gi kogol tigolo gi to dhi to rumo ing'e gima timore ni audit report in fact kata nyalo commend Auditor General yes. Mr. Uko. Uko. Mm. Otimo tich maber. Mm -hmm. Lakini kos ing'e ni tich ne en gi limit. Mm. En mana gik moro ni ana investigate. Yes. Ong'iyo kaka pesa otiyo. Mm. Ogolo report. Mm. Report kosekawo koro nitie other agencies mm. monego bed ni koro kawo that ka pesa olal koro gin mm. ema gikawo from there machalo police koro gi investigate ka pesa nolal to onego bed ni jok mochame chulo mm. Yeah. Manyiso ni en onge kod both.
Iwacho ni? Ouko, iwacho ni iye kod ouko tich mosebedo kwa timo. Tich ni ayiego mm. lakini nitie jok ma koro ok tim tijgi. Mm -hmm. After kosegolo report no nitie jok ma koro onego bed ni kawe gi kanyo. Mm -hmm. Tieko ni ng'ani pesa olal. Nyiswa kumi timbe gi gini. Mm -hmm. Owach ni, eh, owach ni igero yoni ere yono iwacho ni ing'iewo ing'iewo ing'iewo kata tinga mapuro ne ji kuondego ere tingano yeah. koro nitie jok monego bed ni kawo tijno ma mm. kosekawo tijno itero joge kot itweyo emana wacho emana nyisi mokwongo kacha ni yes. nitie pok wakawo joma dongo gi kata gavana moro achiel odhi oninde sel kata one month hmm. mok owuok chieng' mwabiro timo kamano apa ni there will be a change to kopogore gi mano oningo ji be oningo chiew oganda oningo chiew ng'eni ka ng'ani okwalo pesa hmm. pesa mokwalo gi ma pod idhi miu gimoro 100 bob koro oningo hmm. bed ni ka ng'ani okwalo pesa to next term igole ng'ama chielo chako kwalo igole koro ng'at modhi ong'e ng'ani Ka dhi takwalo mhm. ang'e ni adhi wuok at mhm. least there will be something manyiso ni waonge mana gi ranyisi makare mondo mi wane waonge kod example wanyalo wacho ni ng'ane kotimo kamaendi mondo mi oganda obed kod luoro ya ya waonge to gini ah, corruption oketho pinywa iyudo ni corruption wadhi wa corrupt nyaka electorate joma yierowa imiyi mia achiel idhi yiero ng'ato nikech mia achiel koro corruption starts with you yeah, yeah. kata in mana kata in miyiero ji mi- midhi midhi yiero gombo. mp idhi yiero gavana komiyi mia achiel inyise ni hapana mia achiel ni dhi gernwago skul ok adwar mia achiel yeah. koro ochakore gi piny igole mana e piny ka nyaka ng'ama kawe nyaka ng'ama kawe erokamano yeah. wabiro dhi yo matin kwaduogo to wabiro rango ni to nyaka nwabed kod sirikane mag gwenge luo nyanza wabiro neno ni to gin to gisekonyowa e yo machalo nade kaeto wabiro donjo achiel kachiel kaluwore kod aneno ka oganda osiko mana ka penjo ni Eh, sani ging'eyo ni ji dwa dhi e yiero waneno ka jubilu wang'eyo ni flag vera margi en ng'ama chalo nade naso waneno ka pod manyo flag vera margi wadwa rango ni to maendi bende

Tie jara malo lweti wachak waduog e thuolo mar ariyo achiel kachiel odiochieng' wa kawuono warango weche mopogore opogore masewere ka timore e pacho kaendi ma bende gin weche goeko mag dongruok kaachiel kod weche mag uchumi antiere kod wende e studio ne jok mako ka nene abiro miyo thuolo kendo chako nyisu nyinge mondo wadhi nyime kod twak machalo kama arwaki e studio kendo erokamano Eh. jeff an nyinga gi nyinga iluonga ni george yongo um, janyatike migori county Erokamano ahinya Joja. Chaka ruoke ka nwawuok to nwaweyo kwa wacho wach mar mibadhi. Kiwacho ni ok ine ka uh, sirikande mag gwenge bende wacho ni sani mibadhi nenore ni ose osebetie mathoth miwuoro. Nyiswa ni nyaka nwachak bedo kod sirikande mag gwenge. Chon wawacho ni othirwa nikech wantiere opposition. Sani wantiere kod sirikal e dhot. Sirikal ma wantiere godo e dhot ni nyalo wacho ni osekonyowa e yo machalo nade. Koso ok osekonyowa. Um, anya wacho matin ni sirikal mag gwenge gi- gisekonyowa to an extent nitie resources mane ok wayudi yeah. lakini sani inyalo yudo ni uh, nitie gik matindo tindo ma giseloso mm. but gisekonyowa but onego gikonywa mo the reason, the reason momiyo nwakelo uh, sirikal ma gwengegi nikech nwadwaro resources oa malo kucho gi piny nikech yeah. ji ne wacho ni there is no distribution of uh, resources mm. To ka koro resources gi oselor ka, nitie nitie ang'ino moro ma be kayowa iye ka miluongo ni corruption. En ema ohinyowa kech hmm. pesa gi iyudo ni kidhi e gwenge kaka ok adwa wacho ni kanye lakini yes. kidhi e gwenge hmm. jok mane ringo ga piko yeah. the last five years hmm. matiye county government, MCA, executive hmm. and everybody, governor iyudo ni jogi sani ringo gi geche madongo dongo machalo prado koro ipenjori ni yawa kata ne yudo mana a million in a month mm. where are you getting this money ma kanyo be ablame kiare onego bed ni gidhi e county ging'i jok matie e county ka ging'i ni to lifestyle audit yes. to king'iewo geche abich mm. onego penji ni to pesa nini be ne declare igo business money yeah. aparo ni kanyo be kenya revenue authority kanyo kar medo tax moko kanyo be corruption onego gikonywa goyo corruption ma kiseneno ka ng'ato the last three years yes. ne wuotho gi tiende mm. ng'ani next awach ni two three years mm. ineno kogero gorofa ong'iewo plot ong'iewo geche onego gipenj to ng'ani oyudo Oyudo pesa pesa. yeah. Nikech kiyudo pesa sasa ma pesa en mane itimo- itimo ohala Yeah. kata ondiki tiyo to koro kondiki tiyo iyudo salary Yeah. to salary nini onyalo ng'iewo gik miyudo gi within that uh, period one to three to five years koro nyugo makayo en mana corruption kata county ma, ma gwenge noningo bed ni gikonyowa e development Mm. anyalo miyi example machalo kaka ka Homa Bay. Yeah. No ningo bed ni all the counties. Yes. Kata ki these states machalo USA. Mm. Mostly ji travel gi ndege. Mm -hmm. So ningo bed ni all the counties wan gi kata gi airport moro. Is mm. not I mean ok en gimoro matek ger. Mm -hmm. Yeah. Koro kuse bedo gi airport kata kidwa wuok ka idhi Kisumu ing'eni 30 minutes. Yes. Ki, kaka sani kidhi Homa Bay ing'eni idhi kawo gimoro 45 minutes yeah. tidonjo. Mm. Aparo ni mano nyalo konyowa but jotendwa machalo governors ang'iyo ni moko onge idea of how they can develop mm. i mean gionge exposure mm -hmm. ya yeah, gisoma soma news iyudo ka ochok eh, kata mca ni oteru america udhi ng'iyo project i mean there is onge gima udhi ng'iyo kocha en ma kar yudo pesa en gik machalo kaka pur mm. pur you don't need to go to america to learn how to, yes. to, to, to gipur gweng' mm. koro magi gik mondo onego giketonwa e gweng' ni pur giketo priority mbele yeah. wan gi rain water manya bedo harvested mm. magi gik mondo onego gikonyo wagero dams mm. yeah. to sani ma koro wachiko yiero nyeri dwe mar aboro oganda ma biro bedo electorate ma bende go ombulu ma ginde gine jo miwacho ni samoro gibedo compromise ni miyogi ok ang'eyo ni en gonye iwacho ni samoro miyo ng'ato mia achiel to odhi ouso kura mare gin inyalo nyisogi nang'o
aparo ni wach mar gonya ni onego bed ni oganda wawe yeah. nikech ing'eni wacho ni ng'ama gonyi ing'eni kotweyi kumore kigonyi yeah. to ma ng'ato chano kotweyi mm-hmm. yeah. koro wach mar gonya ni ema ketho ema ketho kabisa kech mm. ng'atcha osekawo pesa osekwalo pesa mm. pesa mokwalo ka moduogo gonyo ugo mm. koro ing'eni i mean onge ng'anya mi gimoro for free mm. pesa migonyi nigo en ma pesa ni mokwal cha mm. yeah. koro wach mar gimiyo ji gin pesa mokwal ma oganda chulo osuru ing'e mm.
aparo ni ing'e kata salaries ma, yes. ma MPs chamo mm. that amount kata governors that amount cannot allow them to run, uh, to run around ing'e ni business moro mm. be onge motim mm. that amount alone cannot uh, allow them oringo gi helicopter gweng' yeah, yeah, I mean for example kidwa haya helicopter in a day is around mm. 400 uh, I mean 300 million or 400 million mm. pesa ni dhi yude kanyo
koro magi wuotho go gin mana pesa jopiny magi pesa jopiny mokwal ema wacho ni wach mar gonya oningo bed ni iweyo hmm. kuyiero ng'ato to uyiero ng'ato to ung'iyo ni ng'ani dhi tiyonu hmm. and then jok midwa yier bowe ng'iyo uh, migawo midhi yiergiego kata kidhi yiergi mca iwe ng'iye as a source of income yeah. ing'iye ni idhi tiyo ne jopiny nikech mano be en gimoro achiel ma ng'ato neno ma ni oyiera ka kadonjo ka Yeah. to ang'e ni contracts mag county government ayudo ang'e ni gima kama kama adhi yudo koro ineno ka jok miyiero wayiero jok ma gidhi kacha gi intention ni Gidwa bedo odhi manyo pesa yeah, within the shortest time possible nikech ong'e ni there is a risk ni ok onyal duogo Yeah. To sani governors mathoth wacho ni ma Indian project ma koka nochakore. Yeah. Kata devolution koka nobiro koro ne pod onyien. Gineno ni mondo en gima ber ka ichak imedo gi thuolo mar higni abich mondo mi koro giti maber. Giwacho ni sani the first five years most of them wacho ni ne en gima chalo kaka uh, koka gipuonjore ni to county governments tiyo nade. Ah, ok anyal yie gi gimiwachono nikech kata tich kuma ondiki kani yeah. Ng'ato ok nyal miyi five years ni ah. wacho ni pod in in in kanyo in pod ing'iyo kaka kaka idwa tiyo. Kaka idwa tiyo. Imiyi ah. at least three months. Yes. Mano onego bed ni tij cha ka nok ginyale within one year ah. to nyiso ni awa oganda an tijni otimo ang'owa otama mm. manyuru ng'at ma machielo. Mm. Yeah. Because I don't believe even I mean even uh, gerruok machalo kaka stadium. Yes. Idwa dhi lane kanyo.
Mm-hmm. Yeah. Onge, I mean, irrigation scheme. Mm. Those are very basic things. Ma ng'ato koningo, I mean, ka ng'ato biro e kampen ni oningo med adhi atieki yes. gino noningo bed ni isetiekogiwacho ni gidwa ni mondo omed gi gidhi yeah. tiek projects yeah. mane gichano oningo bed ni gibironwa e kampen mm. trail mm. ni yawa noyiera higni abich yes.

achiel ariyo adek manyien mm. to ok ni biro ni meda uru mondo adhi atieki mana matiende ni tijno wingi onigi oningo ko bi kata ni kwa ikwa ikwa ombulu oningo bi wachna ni awa an tijni numiya to inga mi uru ngat machielo angowa otem yeah rocho ni gini abich en thuolo ma oromo in, ma iwacho ni dweche adek ka jok ma ino ino ino ndiki kanu mi gini abich ni podi dweche adek kende dweche adek in fact jomoko nyalo medi dweche adek koro bed auchiel yes. kapok ing'eyo malong'o mm. i mean after after nine months ka tich otami mm. iweyo mm-hmm. yeah. ok inyal nyisowa ni ok inyal nyisowa ni wamedi matiende ni, ni, ni kwa tich mikia ni idhi timo ang'o mm. yeah. so ni mano koro ok en excuse monyalo tiyo godo Chieng' ing'e ni sami sami dhi e interview idwaro tich. Donge idhi king'e ni tijni ing'e idhi timo. Yeah. Yeah. Ma in gi plan ni an ya an kuyiera tadhi timo ni one Adhi timo- or two. yes. Yeah.
Koro kinyalo biro no sani ni wa- pod wamedi matiende ni ikia kata gima omiyo noyieri. Yeah. Which is very bad. It's even embarrassing. Makia kata ni a platform ma ng'ato nyadhi no No mede, omede ndalo. giwacho kinde ka kinde, koso pok rijo ka giwacho wach ni. En mani pok abedo gi opportunity mar penjo, mar yes, bedo mar that platform, yeah, ni to in uh, man wayieri ka, uh, wayieri ni dhi tima. Kikia tich, koso kikia tich, uh, to kikia, to kiwethe ng'ato. Yes. Yeah, it's very embarrassing.
Mm. Yeah, yeah. Ka ng'ato chung' ni meda uru, adhi atieki. Ok oningo bed ni bedo kanyo, oningo bed ni ibedo gi plan the mm. first thing is you plan yes. that within this period mm. oningo bed ni atieko gini jogo miya 5 years assume ni ok idhi dok yeah. koro ing'e mani 5 years gi ada timo 1 or 2 3 mm. to koningo bino ni pod matin ni kia tich mane dhi timo mm. which is very bad ok oningo bed ni kata ni chung' e mbele oganda ni wacho negi kamano erokamano ahinya george awinji maber e wach mero Ka watieko chenro machalo kamaendi, ing'eyo ni sani eri oganda ringo koni kod kocha. Ok ang'eyo ni paro ni riwruok mar NASA ka sani gimanyo flag bearer, iparo ni ka giyiero achiel kuomgi to dibed ni pogruok nyalo wuokie?
pogruok nyalo kata ok nyal ing'e ni eh, ng'ato ka ng'ato nigi ambitions mag Yes. yeah. Ah, to kaluwore ni king'iyo jodong nasa ka gin jok ma sani osechamo chumbi koro ng'ato ng'iyo ni yawa an kupo ni uchak weya ni five years mm. an odhi yudo kata ah. ajaduong' masiro asira gi luth koro onego weya but what i think is onego gibed together ah. yeah. ambition nitie nitie jok masani ikgi koro gichopo e retirement koro ng'eng'a ni yawa koro ya gino uda miyago kase retire ma kata koro ukanen ah. koro ah, they need to agree but aparo ni koyier ka giwinjore gima long'o mm. en winjore mm. ni wawinjire wamiuru ng'ane mm.

you can see that there's something happening yeah inyalo wacho ni ingeni wacho ni kaka ndalo kibaki inyalo wacho ni aneno figure moro ka yes
oningo there's one person my life oningo obed gi ng'at machalo kaka Michuki yeah Michuki en ng'at moro ma kano donje i mean a ministry tineno ka gik moko moko lok yeah mano donje transport ineno ka matatu ninyalo donje matatu to safety belt koa kanyo Tigo lab. Odonje ministry mar uh, iluongo nang'o cha? There. Oklin, Oklin, wami inyadhi inyadhi e town kata Nairobi River kidhi but globe kata ineno ka nitie yiende inyalo kata dhi bet kanyo ibet. Oningo obet ng'a kodonjo kumoro to ifil. Yeah. Ji change. Koro wacho ni winjruok mokwongo onego giwach ni giseikore mar tiyo ne jokenya. Mano e gima okwongo. Flag bearer margi is there but onego giwach ni wadhi tiyo ne jopiny. Yeah. Koro ng'ama oyier ema onego giter. Ang'e ni ikri kanyo to ng'eny. To lakini
Igi ging'eny. lakini Ng'ato onego ka ng'ato ike oseniang'. Ah, sorry.
Ng'ato jo- jogo te ikgi oseniang' kanyo malong'o. Yeah, yeah. But onego gibed ni yawa an eka oniang' tada chenjo piny kaka piny bedo manich yeah. monego gidonji to en aena tich tich tich minista mok ti oko kikwalo iye kikwalo iye then mani corruption nigi network mano e gima ywago go kenya corruption nigi network ma kata iwe mana the current government Yes. idhi kata e opposition pod iyudo ayuda ka en gi ochalo ochalo od mbui net En aena gi net ma onyono kumoro amora. Ma tieke nyalo bedo matek. Tieke bedo, nyalo bedo matek, lakini jogi, jok mosenyono chumbi koro nyalo wacho ni after all ok adwar gino next time. Yes. Koro adwa, adwa luoko Adwa yoni. kedo gi Adwa corruption. kedo gini, koro kata tim gima idwaro. Wacho ni network mantiere e opposition to entiere e piny owacho. En, en kumoro amora. Nyaka dong' nanyisi ni nyaka jok mago ombulu igonyo. Gonyo anena ang'o? Is a corruption.
Manyiso ni koro en gima kowet wawuoye ji duto. En aena ji duto ema onego ema onego anyis ni jok ma ma ki campaign ni gonyo ji. Yes. Yeah. Pesa migonyo go ji no. Sorry, no onego bed ni improve go lifestyle mar ji. Yeah. But iketo jogo bedo poor for a very long time makoro kaka sani midenyo nitie ni in gima sorry ka gineni to gineno mana ni uh, gineno pesa yeah. koro wach mar gonyo onego wawe gima onego gitim ni gidevelop constituencies counties ma ji nyalo kadhi e skul inya tero nyathi e skul kachiemo inya ng'eyo chiemo kwasegik e level no ting'e ni koro ng'ato ok nyal waste time ni ibiro gonye nikech ing'e ni ing'iyo kata example trend mar josiasa ibiro neno mana ni josiasa odhi kuonde ma ji onge ma Ma ji onge ma yuto nya. ni ok iwinjo ni siji ji nobiro campaign na Lavington Kileleshwa Westland ibiro neno ni ji odhi Kibira ji odhi Madare nang'o Kech kucho en kuma inyalo miyo ng'ato mia achiel. Imagine ne biro kila election ni pogo ji mia achiel. How? Ok inyal yudo ji. ok inyal yudo ji. Nga- eh, Ibiro waste kata time ng'ato ne miye mia achiel. I mean, koro mane gima negwa. Ok gidwa konyo oganda mondo gi- obed e level moro ma ginyalo konyore kendgi. Yeah. Kwa bed e level mwanya konyore kendwa, josiasa kiyiero ti ibiro yiero ng'at ma mineno ka nyalo tiyo lakini sani wayiero ng'ama ogony kanye mwaket agoni erokamano maduong' George kuom kawo thuolo mari achiel kachiel mondo ichop e studio mondo mi walosi achiel kachiel e weche mag dongruok mag uchumi ka wuok e Lolwe TV kae nitiere oganda ma bende ne waluongo mondo mabed godo odiochieng' ma kawuono kata kamano ne ok gikaw ne ok ginyal chopo omiyo ne wantiere mana kod George George agoni erokamano kuom biro ageno ni kochak waluongi tibiro yudo thuolo mondo iduogi ichak itwag kod ogandawa